Tēnei kāinga nei te nehenehe nui, te nuinga o te rohe nei kei raro i a Ngāti Maniapoto. Kei a Raukawa tētahi pito, kei a Rereahu tētahi pito.
Ki ēnei rārangi kōrero, Nā Rakataura te ingoa o te nehenehe nui i tapā ai ki runga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei ētehi, tētehi kōrero anō, nā Hoturoa kē te ingoa i tapā ai ki runga ki tēnei takiwā.
Tērā nehenehe nui e kōrerotia nei i maumaina, i herea mai ai e ngā tūpuna i Tahiti. E ai ki ō tātou huānga o Te Moananui-a-Kiwa, o Tahiti rā anō, ko te nehenehe e kōrero ana mō te ātaahua o tētehi mea. Ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua i tērā wā he ātaahua.
Taku whakapono, a Iāwetipuana, ko te nehenehe nui, he ngahere. I te mātotoru o te rākau i nehenehe nui mai ai.
I mua noa atu i te taunga mai o te waka o Tainui ki Aotearoa, ka nōhia iho ai te nehenehe nui e tētahi iwi tupua, He iwi tūrehu.
Kei te nui te kōrero mō te hunga patupārehe. Me te mōhio te wā i pahure mai ai a Kupe tēnei takiwā i Kāwhia, i Aotea. E ai ki ngā kōrero ka kitea i ētehi iwi i konei nomu i a ia, he Ngāti Matakore, he tūrehu, koe te o aua kōrero whērā rā mō te rohe nei. Koia ko te kāinga i kōrerotia e ōku mātua, i ōku tūpuna, ko Hihikiwi. Kei ōku mātua, kei ōku tūpuna te kōrero mō hihi kiwi o rungo o Pirongia. Tō nei ingoa i te wā o te patupahere ki ā rātou kōrero, ko Pūāwhē. He whero te pane, te makawe, ngā māhunga. Ehara i te mātūturu, engari ehara i te mangū. Te kiri, he tauwi, whakamahia ai te ringa tauwi ki te patu ki ngā tini āhuatanga ka noho mai ki reira, he hāereere ki ēnei pito mā runga o te. o te uenuku mā runga rānō o te kohu. He pērā rā te ahu o tērā hunga, te hunga patupaerehe. Tērā rānō te tānga mai o ngā tūpuna o runga o Tainui waka. Ka mutu, ko taua whakapae, kei roto i ētehi o mātou, he uri mātou nō te patupaerehe. Tērā rānō ētehi kōrero mō Tarapuna nō roto o te, haere atu ana ki roto rānō o Ngāti Raukawa, kei a Ngāti Raukawa ā rātou kōrero mō tēnei hunga te Patupaerehe, haere mai ana ki roto o te nehenehe nui nei Ētehi kōrero anō mō tēnei hunga mō te te hunga Patupaiarehe.
Ka taka te wā, ā, ka tere mai te waka o Tainui i Rangiātea ki Aotearoa.
Ko te tino tangata o runga i te waka nei o Tainui ko Hoturoa. Otirua tekau moana nāna te waka i here mai ki konei, ki Aotearoa nei. Ko te wahine o runga, ko Whakaotira. Ko te tohunga, ko Rakataura.
Te wā i noho mai ai o mātou tupuna ki roto o Hawaiki rānō, o Tahiti. Ērā kōrero e mea ana mō te taenga mai ki tēnei whenua nō muri mai i te haeretanga mai o Kupe. I moemoeātia e ngā tūpuna o Whakaotirangi nā ērā kōrero tuku iho mō te kimi i te wāhi, i te ōwi, i te ōwā. Hei oranga mo ratou mo tera wa. Na, te wa i whakaarotia kia wehe mai ratou i reira, i tere mai ratou ki Rarotonga, tae mai ki Whangaparāoa, Ā, me ērā wāhi i tūtū ai te waka i tōna wā.
Ka tā mai ki Waitematā, me te mārama ehara tērā wāhi i te wāhi i moemoeātia ai e ngā tūpuna, i Tāmaki Makaurauraka. I roto i ēnei haerenga katoa, tohetohe mai a Rakataura, Kia hotu roa ko wai te tino tangata o Rāuru. Ā tae ki te mānukanuka o Hoturoa, kua nui rawa atu te whakapōrearea a Rakataura i a Hoturoa. Ka mea atu a Hoturoa, ai, kia, kia heke ia i te, i te waka. Ko tā Rakataura, e pai ana, haere koutou, koe mā te, mā te waka, ahau, Mā te te hīkoi ki te wāhi i moemoeātia ai e ngā tūpuna. Ka kata a Hoturoa ki a Rakataura te take, ko te waewae o Rakataura he hape, ā, koia tētehi o ana īngoa, ko Rakataura, ko Hape Tūārangi, ki ētehi. Ko ia mō te hīkoi, ko, ko Hotu, ā, me te kī atu a Rakataura tana karanga ki a Hoturoa, Koirā i tapā ai taua wāhi raka ki Tāmaki Makaurau ko te karanga ā-hape, karanga ā-hape. Nā reira ka whīkoi mai a Rakataura, ka haere a Huturoanga mā te waka. Nā wērā ka tau te waka Ki Kāwhia Moana, tērā o ngā kāinga rongonui o ngā iwi o Tainui. 27 te hunga e mōhio nei mātou, te hunga e noho ana i runga i tō tātou waka kai haere mai ki Aotearoa nei. Tae mai rātou ki Kāwhia, ka noho ki reira.
Ko te pīrangi o Rakataura kia moe i te tamāhine a Hoturoa, ā, kīhai te kaumātua i whakaae atu, ā, nāwai nāwai ka, ka takahi mai te whenua i a rāua ko i a Rakataura me Hiaroa. Nā, tū mai ai rātou ki ngā rekereke o Pūawhe. Pūawhe i tērā wā, ana, ko Pirongia te aroaro o Kahu i nei rā.
Ki Pūawhe nei tūhuratia ai he whenua tūperepere. Hei tā ētahi i kite atu atahitia ai te whenua nei e te rangatira o te waka o Tainui, E Hoturoa. Heoi hei tā ētahi atu, he mea tūhura kē, e te tohunga, e Rakatāura. Ka piki mai a Hoturoa ki runga o Pūawhe ki Hihikiwi, ki te whare o Te Whanawhana-o-te-rangi, Te Patupaearehera. Pikihia e Hoturoa. Ko ngā kōrero e mea ana, ko ngā tamariki ki mua, ko ētahi e mea ana, Ā, he kiore i haere ki mua i te Karaua.
Tēnei mea te kiore, ehara i te mea ko te kiore, te mea kei te kararehe moroiti nei e ngōki haere nei, ā, kāore. Ko te kiore. E tangata nei, e koe rā nā Tūtei i roto i te iwi. Koe rā te hunga ka tukuna atu e koe te tirotiro haere te takoto o te whenua. Ka haere rā koe rā nā kanohi tuatahi ka kite i te takoto i te whenua haere ki te titiro te takoto o te whenua. Ka kimi pea i nā tāngata i roto i nā pā, nā kāinga, ana ka whakahokia nā kōrero, nā kōrero mō nā āhuatanga e kita ai rātou ki tō rātou rangatira. Nō reira ko nā kōkiore e kōrerohia nei, ko te tangata tonu, ko te hunga pakari, nā mea, heoi te mea he tamariki, ā, hoi nōku, he taiohi, ngā mea pakari tino tere rātou. Mōhio ki te omo, ki te kaukau, ha!
Nā, haere ngā tamariki, ngā kiore rānei, ka kite, ka kite he āhuatanga, ka hoki mai ki te karaua ki a Hoturoa, ē, ko te pātai rā i Hoturoa ki ēnei ririki nei. Ā, he aha kei tua? Ā, ko te, ko te whakahoki. Ara, e, he nehenehe nui. Ko te ātaahua, ko te horopaki mō te whenua. Ka kite e rātou, i te āhua o te whenua, he tawhito rawa. Ana, ko te nehenehe, he tawhito. Ahakoa te nehenehe, te tikanga o te ingoa o roto o Tahiti, ko te ātaahua. Engari ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua i tērā wā, he ātaahua. Kāre he tangata e noho mai, nā, ko te patupaiarehe te kainoho i tērā wā. Nā, ka kite i te mamarutanga o te rākau i te whenua, e kite i te wai, te pounamutanga o te wai, te teateatanga o te wai, ā, te hoihoitanga o ngā manu. Tērā āhua te tawhito. o te whenua, ko te nehenehe o te whenua. Koinā taku whakapae i kī mai nā. Tāpiri ki tēnā kōrero, ko te kōrero a tētehi kuia nā ko Ngā Nehu Turner e mea ana, ko te nehenehe nui e kōrerotia nei ana ko te tawhito o te whenua i tērā wā. Ko ngā kai e, ko te, te kai ariki o te ngāherehere, ana, ko te tāwhara. Te tāwhara te kai matua atu i ngā manu, ngā manu pēnā i te pare, ana, ko te kūkū tērā, ā, ko te moa. Ngā momo mīti i pai ki a rātou i tērā wā, Me ngā hua i tupu mai ai i runga i ngā rākau ana ko te korōi e rākai.
Matomato ana te tupu o te rākau ka hikatea i tēnei whaitua, i tēnei rohe nei. Ahu atu ana ki te wāhi a karangahia nei, ināianei ko Ngāroto. Ahu atu ana ki Moanatuatua, kei tua iti atu o te kāinga nei o Tāwhao, arā, Te Awamutu. Wera te ārai whenua, ana, ka hoki ki te taha tonga, kua tae atu koe ki te Te Kūititanga o ngā Puke, arā, ki Te Kūiti. Na, ka haere tika toru rā te titiro ki Ranginui. ki ngā maunga tū te ao, tū te pō, na, kua hu atu anō ki te tonga, na ko Rangitoto. Kikī tonu ana tēnei whāwhārua, tēnei wāhi nei, tēnei whenua i ngā rākau nui whakahirahira. Tēnei mea te kahikatea. Nō reira.

Nō reira, ka heke mai a Rakataura. Ka kite e ia tēnei pae maunga, tōna ingoa i tēnei wa ko Pirongia te aroaro oka. Kitea ana e Rakataura taua pae maunga, ka mārama ki a ia, ā, nō roto o ngā tohutohu a ōna tūpuna ki a ia, Ki tua o taua pae whenua, ko te wāhi i moemoeaiti ai e rātou mā. Ā, nā reira ka tapaea ai e ia taua pae maunga ko Pae Whenua. Ko te waewae o Rakataura he hape. Ā, ka pikitia e ia Te maunga rā, ka titiro, ka tirohia e ia te takiwā, ka kitea te nui o te ngahere. Koirā ngā kōrero a ngā mātua. Te nui o te ngahere, tae ka kīa ai tahi te ngahere, tahi te nehe, nehe nui.

ai ki runga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei ētehi, tētehi kōrero anō nā Hoturoa kē te ingoa i tapā ai ki runga ki tēnei takiwā. Ako nā wai rānei e mārama ana, nō taua taenga mai o te waka nei o Tainui ki tēnei takiwā, ka tapā ai te ingoa o Te Nehenehenui, nā reira, ki tētehi wāhanga o te iwi nei, Ko Rakataura te tino tangata. He ahokoko o Hoturoa te tangata o runga o te waka. Ko Hoturoa, ko Hotuope, ko Hotuāwhio, Oti Matapu, ko Motai ko Uwe, ka moe a Uwe i a Kahu. Rāua rāua, he tauta rāua noho ngātahi, moe ngātahi, haere ngātahi. Ka whānau mai ai tā rāua tama, ko Rakamamao. Na wai ra ka mate aue.
Nō muri mai o te matenga o Ue, ka wehe tana hoa rangatira a Kahu i Kāwhia moana ki tuawhenua, ki te nehenehe nui. Ki reira tapatapa haere ai, i ngā wāhi huhua.
Ka haere tonu mai te wahine nei, kātahi ka rongoia tētahi āhuatanga kino nei i roto i tana tinana, te ngau, kua ngau tana puku, ā, ka roi iho, ū. He mate tēnei kei te haere. Ā, ka haere tonu mai, ka pikitia rā te maunga o Puahohe, ka tīmata tana heke haere i roto o tuawhenua nei. Kotahi ka pāngia rawa atu e tētahi mate, kī mai ētahi ko te mate a Amarama, Engari mā tō Ngāti Unu, Ngāti Kahu nāna, ko tana hapūtanga kua kino, kua kino. Ka pakaru atu te pīauautanga o tana tinana, kua toto. Rongo katoa nā Hāwini, nā Kōraroraro, tana iwi, i te haunga. I reira ka tapae nei te ingoa o te maunga, ko Pirongia te aruaru o Kahu.
I reira rā anō ka kitea ia e te ikoromiko, ka kaingia e ia te koromiko. I reira rā anō e te ikawakawa, nā reira ērā rongoā. ā, ka whakamātautauria e ia. Tae ka, ka tahuri, ka, ka heke mai i te, te maunga nei. E ai ki ngā kōrero o te, te whakatahe i tana aroaro, ā, me te piro ki Waiwhakaata, Ā, ka horoia e ia me te tau o te wāhi rā, ā, o te puna rā, ka tapaea ai e ia ko te wai whakaata o Kaupeka.
Nā wai rā, kua haere tonu rā ia i tana haere, tana rerenga. Ka haere tonu rā, kua tae ki Kakepuku. Ka tae ki te maunga, kua pāngia anō hoki a ia e tōna mate, tētahi mate kino nei, engau nei tana tinana. Kua pukupuku te kakī, kua pukupuku anō te puku, ngā whaturama. Nō reira kua mōhio rawa ia, ū, he mate nui tēnei. Nā reira i tapaina te ingoa o te maunga nei, o Kakepuku, ko Kakepuku Te Rerenga o Kahu.
He tini ngā wāhi i haerea ai ā, te taunahanaha haere, ā, i aua tohu whenua, ā, nā Kahu i tapatapa haere mai ai. Haere atu ana, ka. raruraru mai anō ia, ka māuiui, engari ki Pureora, ka kitea te oranga, te rongoā rānō. Ka kitea e ia te rongoā. Ā. Koira ko te te pure ora o ka. Taku rongo i mate mai a a kau ki roto o taua iwi o reira.
He aha i rangatira ai a Kahu? Tuatahi, e ai ki nga korero te kaenga o Ngati Kahune, he wahine atahua. Ka rua, he wahine mōhio ki ngā tikanga, ki ngā mātauranga o ngōna mātua, ngōna tūpuna anō hoki. Ka toru, he wahine pakari, he wahine atamai, wahine whai whakaaro. Whai whakaaro ki tana hoa i te wā e ora ana aua tapu. Wahine whai whakaaro anō hoki rā ki tā rāua tamaiti, whai whakaaro anō hoki rā ki ngā whakahaere katoa i roto o Hauturu, i roto o Kāwhia i tōna wā.
Kia Ngāti Maniapoto. Ka moe a Tūrongo i a Mahinaarangi. Ka moe a Tūrongo i a Mahinaarangi ka puta i waho tau ko Raukawa. Na Raukawa ko Rereahu. Kei reira tētehi kōrero nui. mō te tenehenehe nui nei. I te mea ko te, te mana o Rereahu, he nui whakaharahara ki taua wā. Te moenga o Rereahu i tana hoa tuatahi, ka puta ko Te Hingarangi. Te tuarua. Te wahine tuarua ka puta ko Maniapoto. Ki tāku nei whakapae, tērā te wā i tīmata ai te nui o te pakanga a te Māori ki te Māori mai anō. Nō roto te wā i a Raukawa, i a Rēreahu, ā tae ki te wā ki a Maniapoto, me te. Mārama a Ngāti Maniapoto ki te nui o te mana o tō tātou tupuna o Rereahu. Me tāna whakarite i āna tamariki. Nō reira ko Rereahu me āna tamariki. I tēnā, i tēnā, uh, ōna whakaritenga, uh, i tēnā, ōna pukenga, uh, ōna mātauranga, uh, koirā te, te matakite o te kaumātua nei o Rere Ahu, hei kawe māna tamariki. Uh, mō roto, o te nehenehenui.
Heke iho mai rā ki ngā tau o te 1850 tau, ka tīmata ngā whakawhitinga kōrerotanga, e kitea ai he ara e tū tapatahi nei te iwi Māori,

te wā i a Te Wherowhero. Tērā te wā ka raruraru te iwi Māori i te tokomaha o te iwi Pākehā me te kaha hiakai ki ngā whenua a te Māori ki te whai rawa a te Māori. Nā reira. Ka tohea ai, me pēhea e te Māori te whakakotahi i a ia noa? Kāore, nō muri mai i te haeretanga o te takahitanga o te whenua i a Mea mā tēnei te whiwhi mā. I tae atu ki tēnā iwi ki roto Tūwharetoa, ki roto Te Arawa, ki a Te Amohaumā, ki a Te Kani-a-Takirau, ki a Te Hāpuku. Nā, ka hoki mai ērā haerenga a te kaumātua mātene, nā, ka huihui mai, ka karangahia mai e te rangatira o Tūwharetoa i tērā wā, ana, ko Te Heuheu, kia hui mai rātou, ngā rangatira o te motu, ki runga i a ia, ki Pūkawa. Ngā kōrero katoa i puta mai i tērā wā mō te whakaae atu kia Pōtatau hei Kīngi tuatahi. Nō reira, i te mutunga o ngā whakawhitiwhiti kōrero, ngā wānanga, i tau ai te ngākau o te Karaua o Pōtatau. Ko tāna ki te iwi, ki ngā rangatira i pai atu ki ngā tahatika o Taipo tērā wā. Taihoa, me hoki atu au. Ki ōku mātua, ki ōku tuākana i te nehenehe nui. Nā, ko te pātai a Tamihana e ai ki te kōrero, E pō, he aha kē te nehenehe nui? Me whakaaro tātou ki te āhuatanga o ērā wā, ngā uauatanga, ngā pēhitanga o te wā, kua hinga mai ngā, ngā tino rangatira, whai mana o tērā whakareanga, arā ko Wahanui Reihana. Rātou ko Rewi Maneapoto tērā, ko Taonui Hikaka. Ko te whakamutunga o ngā rangatira o tērā tupuranga ko Wahanui. Nā, hinga mai ai tēnā tupuna i te tau 1897. Nō muri mai, ka āhua tīwehewehe te iwi. Nō reira, i kimi rātou i te huarahi e kotahi anō ai rātou.
Tae ki te hurihango o te tau 1903 ki te Māwhā, ka puta mai tētehi pepa mana e kī ana ko Te Kawenata. Tēnei kawenata me āna whakahau i a Ngāti Maniapoto ki kotahi, i raro i te whare o Tenehenehenui.